ee Ah, mara baby girl kha ḓo to mbudzavho mara muthu wanga ndi zwone nṋe na ene ndi kale ri khou funana mara ndi ndi ndi ndi mini tshi- tshithu tshithihi fhedzi tshine a nga to ntsumbedza tshone uri zwa vhukuma u a mpfuna please
ah, ane na miranda my love ndi mini tshithihi fhedzi tshine a nga to ntsumbedza tshone uri zwa vhukuma ndi mbiluni yawe fhasi ya ḓawa Ah, n'wana tona swi loko swa ku mina na mirhandza phela mina ni yendle sweswo ni n'wana wa kereke ni gana kereke mina Ah, ndi amba uri bebi tshi khou hana u ampfuna ndi amba uri abethi zwino vho unga sutuku uri wo rengiselwa nguluvhe ho pfhi ḓa u renge nguluvhe wa swika wa wana isagani wa swika hwala saga wa ṱuwa nalo wa vhudza vhathu uri ndi khou vhuya na tshisevho wari u tshi swika ngeno u tshi tou vulelia saga wa wana a vho pangela ḽibuya ḽa ḽibova u ḓo tou zwi itisa nende vhathu ange vho no lindela tshisevho swi one n'wina muzako n'wina mi rhandza ende mi loko ni mi rhandza n'wina a ni rhandza ku mina na n'wina hi endla timhaka to tlelana hayi hezwo kha kha kha to mina na nghena kereke u khou zwi vhona nṋe nini zwi ambura arali ene a tshi dzhena kereke thi u tongudza ngoho bebi gre nṋe nṋe ine ro wanana hu na ṅwana mangana kereke ende nṋe bebele vhafunzi vha lambani ndi mmane wanga ndi khotsi anga zwa vhukuma nṋe khotsi anga vha vhukuma ndi eh? mufunzi vha na tshividzo tshihulu ah, zwa vhukuma bebi gre sane dzhena vese le mira nda u ka bibele ke eh, deuteronomio 14 i tshi khou thoma kha 15 eh? ah, 14 to 15 eh, ya iri 16 to 17 Eh, i vha kha i vulavula yini yaleyo i khou tou amba zwavhuḓi vhuḓi ya tou zwi vhea khagala uri arali wo shumisa muthu u songo vhuya wa mu farela dzitshantsi u tea u tou mu badela ḽeḽo ḓuvha oh na i ita karongwe vha si vha i vulavula yo kerekeni karongwealangu vha vulavula yona bebi girl i tshi tou ya phanḓa i tou zwi dovha ya zwi sumbedzisa zwavhuḓi vhuḓi uri milandu ya vhokhotsi i songo vhilwa kha vhana arali muthu ana probleme na nṋe u tea u to ḓa straight kha nṋe muṋe u khou zwi vhona eh, zwino eh. kerekeni ya wena nga wana uri ṱhamusi a vha to i funza ngori zwavhuḓi vhuḓi ḽa bugu i to nga sa nzumbululo nyana so u khou kona u zwi vhona ee eh, mara bebigole ndi zwine nda khou amba zwone mara ndi zwauri please ndi ndi ndi ndi mini tshine a nga to ntsumbidza uri zwa vhukuma nṋe hafha ndo ndo ndo fara tshithu ape ndi a wana uri u a wana uri wo botokedza ṱiraka ḽa driving ḽine ndi amba uri vho mukene na vho mukene vho no fhedza ngalo u khou kona u zwi vhona ndi amba uri Eh, ndi- ndi- ndi to zwi pfavho uri afha fhethu ni- Ah, ndo mukamba fara kanjani mitshini na, mina? eh. Ah, ndi- ndi- ndi khombo zwezwiḽa uri baby girl a to ita uri nṋe ndi zwi pfha uri zwa vhukuma Oh, ndi amba uri shit. ndi- ndi- ndi- ndi lamborghini na iwe u khou i vhonela lamborghini ya zwa zwithu kana zwavho 30 cent na tshiḓamba kola muvi ndi amba uri "Eh, eh, hetshiḽa tshithu ndi goloi baby girl na musi wo tshi farai u to zwi pfha zwino na nṋe ndi khou ṱoḓa to pfha uri afha ngoho zwa vhukuma a mara heḽi lana mani wa u to- wa mpedza mbilu baby girl Ndi- ndi- ndi- ndi Shame, to pfha uri ngoho Nṋe zwa muṱa- vhukuma